Булды.
Менә Фави, менә без бит инде сезне гомер буе спорт белән шөгыльләнгән кеше дип беләбез. Урамда да күрәбез сезне, җил-җил егетләр сыман сез йөрисез. Э, бөтен республика гына түгел, илкүләм бәйгеләрдә, дөньякүләм бәйгеләрдә җиңүләр яулап кайтасыз. Менә шушы яшькәчә шушылай Сәламәт булып, шушылай үз сыегызда калуның сере нәрсәдә? Менә яшьләргә нинди сез киңәшләр бирер идегез? Чирләмичә, авырмыйча, әйбәт кенә тулы канлы тормыш белән яшәү өчен нәрсә кирәк?
Ну, инде ул яшәвеш дигәннән, ул инде бәләкәй чактан ук уже кешенең әзме-күпме формироваться итәргә тиеш. Ул что хочет, в жизни, например. Если он э, спортивной линиядән китсә инде, уже булырга тиеш аның какой-то, значит, э, үзенә вакыты, суткасына анда бер сәгатьме, ике сәгатьме для себя, значит, уделя итәргә тиеш барыбер. Нигә булса, иртән йөгерү анда, аннан инде гимнастика ясау, бөтен именно кешенең һәрбер мускулатурасын ул Иртән торганнан соң уятырга тиеш. Иртән менә сәгать алтыдан торам да мин, значит, үземнең һәрбер мускулатураны 40 минут эчендә, значит, ту аякныкын, ту кулныкын, ту билнекен, бөтенесен бергә, значит, нитеп, Аларны уятасың ныклап. Что бу өйгә, эшкә, тегенди нинди нигә барганда бу сине чтобы не подкачал. Поэтому в первую очередь главный шунсы. Аннан соң инде по сути дела, значит, йөргәндә, көндез эшләгәндә инде без инде гомер буе эшлибез бит инде. Аңа күрә Үзеңнең вакытыңны тоже распределять итәргә кирәк инде яхшылап. Кайда, ничек, үзеңне план булырга тиеш, атнага монда, көнгәме. Шуңа күрә шушы главный әйберләр белән син инде үзеңне үзең Режимын көйлисең. Режимыңны көйлисең. Иртән торасың икән, кирәк икән син Ну, без завтракать тоже нельзя, нигә? Иногда бит, менә мин бер стакан чәй эчәм дә, шуның белән как будто обедка китеп йөрим дигән шундый версия бара. Ну, это ни в коем случае нельзя, потому что целый э, кыш ответственный буена безнең көн дәвамында төн дәвамында ул былай да голодный, аннан соң иртән торасың да обедка китеп тагы голодный, бит считай Круглые сутки голодный була. Ул бит инде барыбер дә неприятно. Шуңа күрә Табиблар да бит менә иртән аша, кич белән ашама диләр, шулай бит? Әйе, әйе, кичтән, әйе, шулай да. Шуңа күрә иртән ашарга кирәк. Анасы менә Мәнәф абый соңгы вакытта азнакайлар арасында теге скандинавия йөрүе бик популярлашып китте. Сез моңа ничек карыйсыз? Файдалы микән ул? Ну, ул мондый скандинавский тоже файдалы. Аның файдасы да әйтеп булмый, потому что безнең хатын-кызларыбыз әйтеп берсе-берсеннән, значит, арттырыбрак китәләр иногда. Ну, тоже нитәргә ярамый. Слишком чама белергә чама белергә кирәк.
Только если уж сиңа 60-70 яшь икән, син анда 12-15 круг Стадионны тоже әйләнергә тиеш түгел, потому что андый нагрузка әле организм өйрәнмәгән. Аның өчен дә аяк да утыра, может, башка җирен дә утыра, может, шуның өчен дә әкрингә генә надо стабилизироваться итәргә кирәк. Башта бер круг, ике круг, аннан соң инде постоянно ясарга кирәк, значит, дүрт круг И анда ун-унбиш белән шаярмаска кирәк. Әйе. Аннары соң менә ни кыш көне салкында салкын сүдә дә коеналар. Сез моңа ничек карыйсыз? Ну, һәр кешенең хоббые ул. Ул инде андый кешеләр уже алар подготовленный булалар. Андый мондый нигә генә. Әз-мәз генә андый ул бит инде мунчадан җылынып чыга да кайнар килеш Чума карга, ул бер минутта бернинди дә зыян салмый. Ул просто закалять итә. Тоже әйбәт әйбер. Но без инде как такого без аның белән йөрмәбез. Барабыз, значит, нигә лыжный базага, анда без инде бер сәгатьме, ике сәгатьме шуабыз рәхәтләндереп, свежий һава, кыш көне тем более. Нигә Әллә кайда, значит, спорт залда, анда тузан эчендә бит инде барыбер, тузан эче бит инде анда йөзләгән кеше, анда нинди микроб булмасын инде. Сезнең әйтәсез килә инде менә. Һавада йөрсәң,
саф һавада, тем более, шул хәтле приятный.
Кыскасы, сезнең әйтәсез килә инде, кыш көне чаңга йөрегез, җәй көне тышта йөгерегез. Правильно, правильно, правильно. Потому что Һавада бернинди микроб юк, кыш кына тем более. Ә нидә, значит, э, зданиеларда слишком много анда тузан сколько, анда нәрсә дигәндә юк инде бер уйласаң. Микроскоптан карасаң, анда әллә нәрсәләр бар. Табигатьнең дә рәхәтен, хозурын бер карарга, тоеп калырга киңәш итәсез. Шулай бит менә э, лыжа басып урманга кереп китәсең, как будто Иртәгә сиңа нәрсә кей кирәк, берсе көнгә нәрсә кей кирәк, все онтыла. Бүгенге көн белән яшисең.
Бүгенге көн белән яшисең, шул нидә син инде всякие разные мыслиләр дә эләкми анда, только на лыжах, бер инде беспокойство юк.
Сәламәт яшәү рәвеше менә шул. Сәламәт шул инде главный, действительно. Анда уже